hekani vhudzi jena mbereka mahomu homu vanopona nezvekuba hekani soko yangu makumbo mana muswe weshanu hekani vana mapfumo jena vabve guruswa soko mbiri yasvosve mahomu homu makwira miti vhudzi jena hekani mbereka vabve hwedza zvaita matarira hwira mabwe zvaitwa vadyi vemhani mhani svosve tichibovera maita rudzi rukuru matanga kugara zvaitwa kugara kukwenya kufamba hukanyaira zvibwe zviteedza hutsvedzera vari kure vari pedyo kutamba nazvo zvaitwa mukanyambereka vanopona nezvokuba siyavonga encuve Manhero akanaka ndinokutambirai Zimbabwe ndisekuru chauruka tosangana zve mune chimwe chirongwa ndinari dare semazuva ese mof chingamidzai vatereri kwaziwai sekuru kwaziwai mhuri yezimbabwe vatete kwazisai vatereri kwaziwai sekuru kwaziwai zimbabwe right ranhasi ndavhurira sango iya ndaveva nayo manje musayamwa motosimba vakanaka sekuru vatete ranhasi ndotanga nemberi Ndokudii ikoko? Ndati ndotanga nemberi vatete. Vakomana huyai. Kupi zvebhundi?
Vakomana ndati huyai.
Maita soko. Sona mavero. Marichitopi wewe. Varikorekore. Ehezve, tisu vaera soko tinohwaira kana muchisvinura zita

tisati takonfema nebhaibheri iri ndokudya kwedu hatina zvimwe
haicheme sembudzi dhonga rikume semombe asi zvichigara pamwe chete munhu mutema warasika tiri vairasoko mbi vabvudzi chena Tevera shoko vhudzi jena. Taitombovhunza zvakare vana baba achiti ah tinohwa vamwe vachiti vana shoko murehwa vamwe ndivana vhudzi jena zvikanzi shoko ishoko kwanga kwakungangodamburana damburana asi tiri vaira shoko tinobva padzinza rimwe saka ah, tiri varidzi veharare saka hati ndo muno munyika medu eh, zvokuti ah, vakazopararira voenda vachidzira zasi kusvikira vandosvika kumasvingo
bata nguva dza 3 o'clock zita inonzi makamarata

ikujata jata mizamu ngumuchita mamama mwaika nyebo mulatanya abana mwaveterezya
mavaona akava komana maiona timu yangu haizvi hai o ndimukanya makudo aya manje taabata muswe
right zimbabwe nyaya tadodena taamo tiri kubata mukanya wembire tisu vacho tisu vanhu vacho Opinda munyaya vaera so ku ma branch manager. I cannot tell my own story but in this case chatasanura panenge pabhendeswa chava ndopa chimuti ah. muri samai taurai vanhu nyaya tinotenda mukanya
mhuri yezimbabwe vairasokwa makuda e, ndangobata nhau yavo asi ndinobata nhau yavo vari pano kuti vagonditasanuridzawo ndichakupai zviri munhoroondo yezvatakanzwa nezvatichiri kunzwa kwavakabva kusvika pavari nhasi nokupararira kwavaita nenyika ino dzimba dzavo dzese sezvamunoziva imi mhuri yezimbabwe kwamugere kwese kumatunhu hakuna dunhu risina gudo hakuna dunhu risina tsoko takagarisana navo vamwe vovati vanaisi vemvura nyaya dzavo dziri pakawanda toda kuti muzive kuti vari kutora mutupo kubva pamhuka ipi imi sekuru ndoda kuti mutipe mhuka yamunoeresa ndisati ndapinda munyaya
isu tinoeresa mhuka inonzi soko tinotora mutupo wedu kubva pamhuka inonzi soko mapanzwa kavatete
vaera sokwa vanoeresa sokwa ndivo vanodya zvokuba mataura zvenyu zvamataura kuti munoera soko but ini soko tsoko negudo imhuka dzakada kufanana apa right isu vaera soko mhuka yatinoeresa mhuka ine mucherechedzo wemutupo wedu isoko gudo riri musame species iro gudo racho zviito zvaro mararamiro aro ofanana nemhuka yatinoera ingangoita sekunzi crossbreed kana kuti another secondary species of the same animal yatinoeresa uchaona kuti gudo rikoshesa zvakare kuti zviito zvaro nemararamiro aro semu nemhuka yatinoera pamhumu gudo nemutumbi nemuviri mukuru asi zviito zvegudo njekere dzegudo nebehavior yose 50-50 nesoko saka gudo hatigoni kuriramba panodetembwa mutupo wedu nokuti muzvidawo ndiwo amunotonzwa zvinzi mahome home kureva kuchema kwegudo makwira miti negudowo munoriwana mumuti pateni kana kuti mararamiro egudo nemararamiro etsoko ihochekoche chinhu chimwe chete saka tisu tega mani toera mhuka mbiri two in one ndipo mumwe mutupo une mhuka mbiri ndatanga kunzwa patsoko ipapo ndakuremera yako apa tarema mofamba ine nyaya vanoeresa mhuka inonzi tsoko vambori vana vaani kuvanhu ava vatanga kuyera mutupo uyu riini sezvamunoziva hama mhuri yezimbabwe kana tichitaura chirongwa ichi chemutupo nemhuka shungu dzedu hadzisi dzokungotaura badzi asi ndedzekuti tizive kuti tiri vana vemunhu mumwe chete tiri munhu mumwe chete tiitirane rudo tigova nerudo nenyika yedu kana tikataura mhuri yevaera ye, ye, tsoko tichaona kuti kwatinobva kumashure kweso e, vagara umambo hwekutanga hwenyika ino yezimbabwe vachidaidzwa nezita rokuti mumbire kubva pamumbire vachidaidzwa nokunzi mwene mutapa vari mwana vari vamwene nokuti mutapa iyeye ndiye wainzi mwene baba vavo ndiye mwene vana vachaminuka chaminuka ndiye muera soko wokutanga nemunin'ina wake Muirasoko wokutanga ainzi Chikara. Vana, van, vana ava vari vaviri vapatsanura mutupo wavo weuirasoko umwe akanzi Mukanya umwe akanzi Mokore. E, ndokusiyana kwetsoko dzavo asi vachiyera tsoko imwe chete vari mukoma nomunin'ina vana vamai vamwe chete. Marova nemo nemo. e saka vana vachaminuka vanozikanwa vazouya muno munyika vanosvika vana asi pane chimwe chinoshamisa mukati mevana vachaminuka mhuri yezimbabwe e vana vachaminuka vaakutouya muno ivo pachavo vatouya vasiyana mitupo Sekuru ndimbokubatai musati maenda kure.
Pamuri kutaura nyaya dzavana tsoko idzi, pane dzimwe dzimba dzatinonzwa dzevaera tsoko dzinana piri vana piri ava vanopindawo papi mukuera tsoko umu right zimbabwe piri harisi zita romunhu izita renzvimbo environment kana kuti chikomo chiiko kunzvimbo yemalawi saka panzvimbo apa pane zvakaitika kuti chikomo ichi chinzi piri chiri chikomo chiri kunzi piri chakanogara mumwe wedu nehama yedu ikoko ndokuto verudzi kuri munapoera apa eh, ichokwadi eh, mukanya ndanga ndichapabata nezvapo asi ndinotenda nokuti varidzi mazvitaurira kwaita imba ya kutamadzoka kutamadzoka uyu ndiye wauya akatungamirira bakuboka razenge rausvika ra, ra, munomu raakunzi vambire Ndiye mambo Mumbire wauya akatungamirira boka e, iroro razosvika munomo rikakunda dzimwe ndudziwo dzanga dzatungamirawo kumberi rikanzi mwene mutapa ehe kuti zvinakidze inda ndichiti sekuru dai vambobata iye mumbire wacho timbonyatsomunzwa vamwe ava tozovabatawo pavo nyaya dzedu chero dzakareba asi dzose ndinadzo detail ndinaro endai mberi mhofu ndinotenda mukanya ndinotenda eh, vatete regai ndisimudzire mberi nyaya iyi eh, mhuri yezimbabwe vairasokwa ava vapinda muno vachitungamirirwa tiri pamwe chete vachitungamirirwa nababa vavo eh, kuchamadzoka vasvika muno ndokugara ndokundogadziravo umambo kunzvimbo yeGreat Zimbabwe kwamunoona uko asi azondosvika ava kuGreat Zimbabwe uko wanga ava futi mumwe wevana vachaminuka wanga atova nomumwe mutupo akandotumidzwa zita ava kuzasi uko ava kunzi rusvingo wanga ava kuti zveunoyera mwoyo saka ndiye vatingiti muyera mwoyo wokutanga pakati pevayera mwoyo vavuya muno muzimbabwe eh, rushingo ari mwana wachaminuka zvakare pabvasoko yokutanga iyoyo kutamadzoka asara papi apo kutamadzoka uyu vava vatova baba watofa u nokuti paapinda muno munzvimbo yezimbabwe munomu mm. wasvika ndokupinda muguruve mamunoti mumbire nhasi umu mm. ndokukwidza ndokuinda kublawayo uko yamuri kuti city of kings nhasi madzimambo anorehwa havasi madzimambo akazotevera kumashure vana lobengula aa madzimambo ari kurehwa ndivana kutamadzoka madzimambo yemwene mutapa vasati vapinda mugreat zimbabwe nditsana uh, sekuru pamatanga kutaura mati mumbire ndikati kuda muchati mumbire ndiye akatanga mbare Apa maakuti ku great Zimbabwe handichazvinzwi nyatsai kuzvitsanangura mafambiro akaita vanhu ava mumbonyatso kuva kudodomesa nyaya yacho yese kusvika pavakasvika pavanonzi ndoo pavo nekuti a ah, iyi ndavhiringika musandiconfusa sekuru ndipeiwo dito rakakwana ndonzwa zvokuti iva shawasha wozonzwa zvekuti mbire hwedza uko hauchazivi kuti zvinhu zvacho zviri kuenda nekuti ichokwadi eh, vatete ichokwadi mhuri yezimbabwe eh, nhoroondo kana ichipuwa tiri kupa muchidimbu mutambidzanwa watakatambidzanwa hatisi kuzotaura zvese nokukwana kwazvo iwaya mazita amaakutaura vana hwedza vana mumbire vana eh, guruve atova mazita evana Asi pavaifamba apa tiri kutora chidimbu chezvakakosha munhoroondo yekufamba kwavo. Vanhu vaitotama vachigara vachirima vachivaka misha vachiputsa vachipfuurira vachisiya pasara vamwe vachiinda mberi. Saka mukatarisa vapinda tichipinda nomuna Zambezi umu. Takapinda ndokupindawo mukati menyika ndokupfuurira tichiinda kusvika vandovhura muzinda wavo wokutanga kwandataura ku, ku Bulawayo uko. Kunova ndokudhuze nokune matoposi kuya kunonzi kwainzwii nokuti chavaitevera inzwi iroro raivataurira kuti kana masvika munyika iyoyoyi muchanzwa inzwi mumapako ayaya mm. saka mapako avaida kundonzwa inzwi ndo avanonzwa amunonzwa inzwi kumatoposuku ehe pamunozovati vanaisi vemvura right tiri ipapo mabata matoposi matongo edu ayo not matongo esuch but our special area Matobo tiri nhungamiriri ikoko kune maspecial events aitungamirwa nemadzibaba edu munaziva here munaziva here maspecial events ataihosta kumatobo ah, mukanya ini handisi mwana mudiki zve ndini ndakusvitsa ikoko nhoroondo yangu iyi ndini ndakusvitsa ikoko mm. kuti muzoziva izvozvi ndini ndataura nezvazvo ndoo kwacho kwataiita mapira edu ndoo nzvimbo yedu yokunamatira ndatoshamisika pamati idongo zvenhai mukanya iyo haisi dongo redu ndiyo nzvimbo yedu yokunamatira zvekuti zvinotondishamisa nhasi mhuri yezimbabwe kuti tikatenda yekuya totoona makuva evamwe vanhu vasinoratidza kuti havasive vemadzinza yedu isusu vakaita saana rodzi variko inzvimbo yedu yokunamatira ndokwaiitwa tinokuzivai mukanya muchitungamirira mberi kumapira edu ekunaiswa kwemvura tisu vanaisu vemvura tisu mhondoro dzemvura
Ko apa maakukakatirana vainaisa mvura hatichazvinzwika isu mandirasa. Aiwa zvevatete hatina kukurashai. E, kana neniwo handina kuraswa. Kana navamwe vatisina kutaura hatina kuvarasa. Asi umwe noumwe pakusikwa une chipo chake. Ava vanhu ava vana mukanya. Ivo mukusikwa kwavo madzibaba avo vaiva vane chipo kana kuti vaiva vane dzimu raivatevera pavari raiteererwa kana vakakumbira nemaoko avo kuti mvura inaye. Saka vaiva nedzimu kana kuti nechipo chokuti vakakumbira mvura yaibva yanaya munyika. Zvinhu izvi zvaiitirwa mumatombo ematobo kana kuti kwamunonzwa kuchinzi kumabwadzi vanhasi.
Mabwe adziva. Yehe.
Vamwe vanoiti matoposi. Ndo matoposi.
Yehe. Mune ninga dzirimo dzaiti kana vana sekuru vedu vayera vemazuva vanochiendako kwoitwa matare kwete yerudzi rumwe chete kwaiungana madzinza ematunhu poitwa zvinoitwa muera soko ndiyo mhondoro yekupedzisira yaizotaura pamutambo uyu kana chiti aipedzisira kutaura toreva kuteura Saka mwera soka azoti ateura ndiye wainzwikwa vanhu vachiburukamo yanga yamvura chakachira ndomafambiro azvaita ndiroro chairo eh, mukanya ndosaka manzwa ndichiti ndo kwatakatanga kuenda ikoko ndo kune matongo ndo guta ramadzimambo ndo rinonzi bulawayo nhasi saka rakava guta ramadzimambo Nokudawo kuti ndiko kwakasvikira kuTamadzoka, Mambo Mumbire akatungamira hondo yakanga iri yatangwa iri yevairaswa. Zimbabwe wo wo wo vana sekuru chimbondipei detail ini munoziva ndiri munhu anoda detail ndoda kunzwa kuti vanhu vavakapindawo here nekueastern highlands vachizokwidza vachienda kwavaienda nekuti muri kuti apabate apabate apasiye ndoda kunyatsonzwa kufamba kwavo nekupararira kwavo Zvemvura tinombozvinzwa munhetembo dzavo kana vachiita mitupo yavo kuti vanombonayisa mvura but ini ndoda kunzwa mafambiro avo. Vakapindawo here nesame entry point yakaita vamwe vakapinda muno ini madziteteguru angu akapinda nekueastern highlands ko ava vakapindawo neko here kana kuti vanga vane kwavowo kwawakapinda nako kubvunza kwamaita ichokwadi vaera soko havaigona kupinda vega chokutanga regai nditi havana kupinda nokueastern highlands sekubvunza kwamaita vakapinda nokunorth east ehe vakapinda nepana zambezaa ndokupi ikoko tisingaiti zvecampus kauti north east e, kana tikati e, tikakuti kunorth east tiri kureva kudande uku kuna Zambezi vakapinda nedande vakapinda muno mudande valley vakupinda munana Guruve kusvika vaumba yatiri kuti Guruve vaiedza kungoti Guru uswa kwavanga vabva mazita ava ingotumidza zvichienderana nezviitiko nenzvimbo dzavanga vabva saka vapinda mambo mumbire uyu mera soko haaigona kupinda ari oga nokuti wakanga ava munhu wanga ari kutungamirira mhomho yevanhu saka wakapinda ane gurupu revamwe nyaya iri kutaurwa iyi ndisiso kana mukurumidzo kubata vatete takauya muno umambo hwedu tinahwo isu hatisi wekuzongononga umambo muno tiri mhuri tiri boka boka chamadzibaba edu tomopuhwa ndiwo tomopuhwa apa ovoendai mberi e, saka kupinda kwavakaita vachipinda nepadande pandataura vakapinda vakatungamirwa nokuti vaibira mudzisi dzinoyera mumasango anoyera pane munhu wakanga akapoterwa nemhondoro wakanga achinzwa inzwi
uyu wanga asiri muyera tsoko sezvandamboreva zviya kuti uyu wanga ava mambo muyera tsoko uyu saka havaigona kufamba voga munhu wanga ava kutungamirirwa achichengetedzwa wawaitwa namasoja ake edzimwe ndudzi saka vakapinda vakatungamirirwa nomunhu wanga akapoterwa nemhondoro kana kuti nomudzimu munhu uyu nhasi uno ndiye anonzi gweshe panzvimbo yagweshe apo wanga akapoterwa nemhondoro inonzi eh, tovera tinongoimba nhasi tovera mudzimu dzoka vana vanochema Eh, sekuru ndapanzwa ipapo pekuti pane mhondo yaivatungamira chindiudzai mafambiro avo manje vakatungamirwa kudaro nemhondo vaidanga kupi zvichiita sei apa ndava kutaura nhoroondo yavo vatova muzimbabwe saka iko zvino handichagoni kuramba ndichidzosera yekuya kwandasvika kubulawayo nokudii asi ndoda kuti muchiona kuti mumbire umu iye apinda munomu watova nemhuri yake Saka wava nevana vake vaabereka vaamukati nenyika muno. Mukauya pano paHarare panapa pasi peHarare muchaona kuti pane nzvimbo inonzi Hwedzai pana Jena Soko Jenal mwana wake umwe vana vake vakomana vakuru. Mukati mevana vake imomo muchaona kuti mabuda vana vabva imomo. Nekuda kwehondo vamwe vaizonobva muya vakuudzana kuti wa Munyasaranda hachisiri wedu. Mukatarisa kuti chibva paHarare ipapa padhuze dhuze neHarare apa pane anonzi Mushawasha nhasi uno. Vadovawo nezvidawo mukuwanda kwavaita. Ari kunzi mushawasha uyu ainzi Derere Godzonga. Wabva panani? Pana Papa Hwedza pane vamwe vake. Tapinda kwaMutare uko. Muchatoona kuti kwaMutare uko kwava naZimunya. Zimunya wabuda muHwedza imomo. Eh, imhuri yani yamumbiri yandiri kutaura iya. Mukanotora eh, muchaona kuti padhuze dhuze na na na na na svosve ipo paya paya. Pana Marondera. Marondera uyu Mwana wafuti wabuda imumu we, mwana wemumbiri uyu. Nzvimbo yamuri kuti marondera marondera izita romunhu riya riya. Ah, musingazive kuti inzvimbo yedu. Kuti marondera yega. Ko murehwa eh, mamuziva. Koita vana murehwa.
Mm. Tichibva ipapo pana murehwa taakudzokera ko guru uye kwatabva nako kuya kuya kwavaka kwatati ndokwakapinda navanhu kuya. Muchandoona kuti kune mwana wa eh wasiwa iko kwaanonzi Zingo. Chimboda pakuna mhofu. Patu pano napo semunzi wenyaya ndopota nchisatasa nhu. Entry point yedu ndopambiri apa. Kana tichiti mbire ndokureva nyasi ko mzara bani karembera nyika munokuziva here uku ndokatapinda nako ndokucheka kupinda muguruve muzinda wedu wakatakati garei ndokumbire uko touya tatouya tikatopindawo muno muharare vana vasati vatekeshera kunana murehwa kwamunonzwa uko harare munoziva takagara papi Ndichava munaye here kuti chii? Haa eh, mukanya ini ndini ndakanga ndichisora mberi kwenyu saka mirai ndikupei nhoroondo yokugara kwenyu kwamakaita ipapo Ko vakubvunza zveharare harare vanga vakuita sei vabva guruve. vatete ava ndakuudzai kuti ndo vaya vokufamba vachikwakuka kwakuka vaya. pamwe pacho vanodya zvokuba pamwe vanodya zvoku regai ndikupei nhoroondo yavo yakakwana nekugara kwavo nemitunhu yavo yavakagara vabva mbire uku kunova kwatinotarisira kuti ndoo kune muzinda wavo ndoda kupinda muharare mamabvunza umu mm. pane confusion iriko yandinoona iriko panyika yezimbabwe pane vanhu pane mazita maviri asi rinodamwa sezita rimwe chete pana mbari pana mbire mazita aya mazita maviri akasiyana mbire nambari yes pana mbari nambire vari chii Vanhu ava vakatosiyana. Mbari Mwera Moyo wanga achigara pachikomo chekopi. Saka pakati apo muchatoona kuti pane muganhu werwizi Nyamukuvisi, zvimwe zvikova zvavhara nokuvakwa kwemakuta kweguta iri. Pamhiri pacho, pamhiri paMukuvisi, ndo panga pachigara Vambire vaera Soko. Nzvimbo yacho iyo ndeyamuri kuti Mbare nhasi. yai isingagare mbari yanga ichigara vambire matsetsenura mhofu matsetsenura tagara isusu pamberi pamukuvisa apa iyi nzvimbo yamungagona kudaidza kuti adband waterfalls pageografi yanhasi ndo muzinda wedu iwoyo tiri ipapo munogona here kundipa kuti vana vazvarwa ipapo ndiani nani vakaendepi ndinokupai sekuru eh, ndinokupai mukanya Nzvimbo yabva apa iyi yamataura inobva muno mumbare umu ichisvika pasi kubitirisi uko kwete pamagumira apa mm. kubitirisi uko kunonzi kuna manyame manyame munomuziva ah, ah, dzinoziva wena e, manyame uyu waita confusion zvezvakare eh. inoda kupatsanurwa pakati apo pana manyame mm-hmm. wenyu muera soko koita manyame wangu inini muera mhofu vanhu ava vabva apo zvakasiyana manyame uyu wabva apa achinda kwarusapi ndiye wenyu manyame wangu wabva achinda kuchivhu pamutekedza uko ndo mhofu ndo musiyano wavo vatete mapabata vanoshandisa zita rimwe chereto kuti manyame regai ndipatsanure ndataura nyaya yamanyame navamwe avo asi matunhu enyu ari padhuze napadhuze ipapo totopinda muhwedza umu muhwedza umu ndiwo maita somuzinda wenyu mukuru chaizvo ngatitorei tichidzokera kumusoro kuguruve kwatabva kwatapinda nako kumbiri uko kunova ndokwaratidza kuti ndokune muzinda wenyu mukuru kunyange musingautauri mafarira muzinda wenyu wekuzasi kweharare muzinda wenyu mukuru wasara zingowo zingowo uyu ndiye nhasi ane umambo hunonzi chipuriro Kana muchindotsvaka uku munondotsvaka muchinzi chipuriro vana vazingowo ndiwo muzinda wenyu muhombe hombe wakakura wana soko wafa wanaka ndizvo here sekuru tobva tadzika touya munomu muhwedza umu ndowazoita somuzinda mukuru nokuti ndowazorumura rumura vanhu vakawanda tinoona e, Uyu mwana wenyu ari pano paHarare paChikurubi paCleverland apo aakunzi mushawasha nhasi abva imomo muhwedza toinda uko tondoona kwamutare uko kwandambodokara ukuyaka taakuona kunani kuna zimunya tobvazve ipapo touya pano apapa pamarondera padhuze dhuze ano tapana murende toenda kwamurehwa uko kuna murehwa kumasvingo uko kumasvingo uko Kuna vamwe venyu vana Mukanya variko vana Makamure. Makamure wazvarwa paHwedza. Ne.
Ndizvozvo ndokwavavawo ko vamwe venyu. Asi vamwe venyu manje havachaoneki kuti vataurike zvakanaka. Vava mukati mu eh, mumaNdebele umo mumaTebeleland umo. Vakungonzi vana Ncuve. Ncube, Ncube, Ncube but hapana nzvimbo kana dunhu risina Ncube kuMatebeleland. Saka asi vakunetsa kuvanongedza kuti uyu nokuti pese mukabva kuMatebeleland mukauya kuno kuMidlands kusvika masvika kunana Gokwe Hurungoko vangozara vachingonzi vana Ncube, Ncube, Ncube, Ncube pakati apa. mutupo wedu zvawakaita vaera soko key point muchaona kuti patagara tiri vanhu vana attracta favor tinodika kana kuti tine dyidzano nevanhu vakawanda kuti mukugara kwematunhu hochekoche inotisunganidza navanhu tiumhizha asi isu tinonzwa denga tiri vana isi vemvura kuwanika kwedu mumatunhu akawanda inyaya yokuti tinorarama muvanhu Zvisinei zvazvo, tinadzo nzvimbo dzatinotonga, ndinoreva dzatinobata voushe. Asi zvakadero, tiri rudzi rukuru tapararira. Chinofadza ndechekuti pamutupo wedu tinoerekesa mhuka mbiri idzi. Tisu rudzi rune mutupo wemhuka mbiri. E, izvozvo tinozviziva zvedu sekuru, asi tenderanai neni kuti rudzi rwenyuwo a ah, makazvarisa sekuru. makawanda maka makudo akawanda chichi vari pese pese ah, ipapo mareva mhofu mareva gudo rinozvarisa vana vakawanda zvokuti huyai mone kuti pamwe nekuti havarimi ka ndimati vanodya zvekuba eh, hainese eh, pakuzvarisa inyaya yekuti takangowandawo gudo rume racho iri rinoita vakadzi vakawanda zviye zvandovhunza kuti hameno kuti chii rinenge rinoda vakadzi vakawanda riya haa vatete takamboitaura wani hakuna rudzi rwechirume rusingade vakadzi eh. zvinhu zvingangowanikwa kwese kwese idzi dzanga dziri nyaya dzangu nhasi manzwawo ini